Helo, Nia Morris ydw i a dw i'n berchennog o feithrinfa Sir Lwli. Yym, i ni wedi bod yn redeg nawr am 13 mlynedd, yn wreiddiol lan yn Gaerdydd ble yym archebus i Sir Lwli pan oedd e'n fach iawn yn Treganna a ers hynny ni 'di ehangu i'r eglwys newydd ac ers y dwy flynedd diwetha' yy dwi wedi bod yn lwcus i cymryd ymlaen yr feithrin yma yn Crymych. Mae Sir Lwli um, wedi cynnig y gofal i blant trwy'r uh, gyfrwng y Gymraeg nawr um, ers i mi cymryd ymlaen a ers i fi ddod lawr fan hyn i Crymych na, na beth oedd y nod i wedyn oedd i gyflwyno mwy o Gymraeg a annog wedyn staff i ddefnyddio'r iaith gyda'r plant. Felly, yn ystod y diwrnod, mae'r weithgareddau yn cael eu rhedeg trwy'r gyfrwng y Gymraeg. Mae'r adnoddau wedyn gyda ni, sef y llyfrau, y miwsig yn y cefndir. Um, pan ni'n mynd mas ar tripiau, ni'n ceisio mynd mas i'r ardaloedd yn lleol. Mae'r clwb dyn ni wedyn mewn fan hyn, ble mae plant o Ysgol y Freni yn dod ar ôl ysgol, eto mae hynny'n cael ei cynnig trwy'r gyfrwng yn Gymraeg, mae'r staff i gyd yn yr clwb ar ôl ysgol yn um, siarad yr iaith Gymraeg, a wedyn yn, yr, yn y feithrin mae rhai o'r staff um, yn dysgu Cymraeg, ond Maen nhw'n cael eu annog wedyn i ddefnyddio'r iaith yna gyda'r plant a maen nhw'n wneud gwaith da yn darllen storïau a caneuon wedyn i'r plant. Dros y ddwy flynedd diwetha, i ni wedi cyflwyno'r clwb gwyliau, felly yn enwedig dros yr haf mae'r clwb wedi tyfu mewn maint a mae'r plant oedran ysgol yn dod fan hyn ble ni'n trefnu llwyth o weithgareddau eto trwy gyfrwng y Gymraeg. Maen nhw'n yym mynd allan ar tripiau a 'y ni hefyd yn gwahodd pobl mewn i wneud weithgareddau gyda'r plant. Yym ma'r diwrnod yn rhedeg trwy'r gyfrwng yn Gymraeg er mwyn annog yr iaith mewn gweithgareddau mwy hwylus, yym sydd yn eto cyfle i'r plant i ymarfer yr iaith tra bod nhw i ffwrdd o'r ysgol. Mae'n gwneud e'n mwy naturiol, dwi'n meddwl, i'r plant i siarad e wedyn yn yr, yn yr, yn, yn yr gymdeithasol. Um, er, er mwyn hysbysebu'r gwasanaeth wedyn, mae'r um, tudalen Facebook gyda ni. Um, unrhyw newyddion sy'n mynd ar hynny yn ddwyieithog, mae llythyron mewn mas i rieni, taflenni ynglyn â'r clwb, a gwybodaeth mewnol wedyn fel polisïe, mae'r reina i gyd yn ddwyieithog ar gyfer y rhieni a'r staff wedyn. Yn y feithrin, i ni'n cyflwyno themau i'r plant er mwyn i nhw dysgu geiriau newydd a addysg newydd. A'r mwyn ehangu hyn i'r rhieni, i ni'n rhoi allan llythyron, a yn y llythyron mae yna geiriau Saesneg wedi cyfieithu mewn i'r Gymraeg a ni hefyd wedyn yn ehangu hwnna gyda taflenni yym eto yn rhoi brawddege iddyn nhw ac ambell weithiau caneuon yn y Gymraeg. Ry'n ni'n cael bore, boreau coffi wedyn hefyd ble mae'r staff a'r rhieni yn cael cyfleoedd i cymdeithasu a ni hefyd wedi gwneud sesiynau canu gyda nhw fyna wedyn hefyd.

e jyst yn bwti fo'n flwydd a hanner, a um, mae Silwli o yw'r lle gore, bydda i'n llefen y diwrnod byddwn i'n gadael fan hyn. Um, mae Cymraeg yw iaith y catre, uh, ond na beth sy'n neis, mae, mae pawb fan hyn yn siarad Cymraeg, a mae Celyn yn dod gytre gyda geiriau newid trwy'r amser, a fi'n gwybod dim fi sydd wedi dysgu nhw iddi, achos um, pethau fel triongl, a ni'n hyd yn oed yn gwybod bod i'n gwybod pethau fel la, um, tan ddoth i gytre a gweud nhw. Um, Mae'r lle yn wych a ma nhw'n neud gymint dros y Gymraeg, ma popeth yn Gymraeg ma, yym allen i ddim meddwl am lle gwell rili.
Dwi'n meddwl bod Siluli yn haeddu ennill y wobr oherwydd y gwaith caled mae'r staff yn ei wneud efo'r plant a'r ymdrech maen nhw'n wneud i ddefnyddio'r iaith Gymraeg ac i wneud yr iaith yn fwy naturiol i'r plant yn ystod y dydd.